Catrin a Dyfan. Helo. Croeso ato ni. Da chi wedi bod wrthi'n uh, ffilmio efo'r llyfrgell ers te wythnos o'n. Sut brofiad mae wedi bod o gwmpas Aberystwyth a, a yn eich diwrnod cyntaf chi yn y llyfrgell ei hun? Ie, yeah, mae mor neis i fod fan hyn o'r diwedd, fel yn y llyfrgell, achos wrth ddarllen y sgript, ti'n trio dychmygu beth mae fe fel. A hyd yn oed jyst ni wedi bod Dwi'n gwybod t'mod ni 'di gweld darn fach ohono fe ond ma' fe jyst y coridore a'r yym tywyllwch a gyd o'r llyfre a'r archifs a phethe rili exciting a ma' fe'n lyfli bod yn Aberystwyth a ma'r haul mas. O'n i'n digwydd troi fel hyn. O- ma- odd e'n glawio yym dechre'r wythnos. Ond odd hwnna'n neud e yn edrych yn dramatic iawn on'd o'dd e? Oedd oedd. Na ma' 'di bod yn grêt t'mo' yym ie dwi rioed 'di bod i'r llyfrgell genedlaethol. O- esh i dim- dishwm- dishwm y diwrnod o blaen. Ond cyn wsos yma dwi rioed 'di bod 'ma.

isio bod yma. Yy ond mae o'n t'wod ma' pethe'n digwydd a mae o'n ca'l... Glymu i mewn. Noson i'w gofio.
Catrin wrth gwrs ti'n chware dwy gymeriad... Ydw. ...yn hwn sef yr efeilliaid... Ie. ...yn y ffilm. M- sut beth odd odd hwnna 'lly a pa- faint o her odd hwnna? Ie so fi dal yn trio t'wod ffindio ffordd gyda fe yym.
Be'? Ar ôl stwff?
A t'wod swapo nw rownd a hedy- hefyd ma' nw yn yr un gwisg a yn union yr un gwallt. So ma' fe ddim fel bo' 'na fel gwahaniaeth yym physical iddyn nhw. Ond yym na mae'n rili dda a y ffordd ni y ffordd ma' nw 'di ca'l eu sgwennu ma' nw mor wahanol so ma' wnna'n helpu llawer a hefyd yym ma' gen i double amazing sy'n actores brilliant Caryl so ma' gen i rywun i actio'n erbyn pob tro so ma' hwnna'n yy brilliant sai'n gwbod os bydd es- bysen i'n neud hyn yn fy hun. Yym o ie challenge yw e a ma' Euros jyst yn brilliant so

Dyna beth nes i ofyn Euros a wedodd e, dim perfformiad, Catrin. So, um... Sa'n gwybod! Na, maen nhw'n wahanol iawn. Um, a mae yna olygfeydd gyda'i gilydd, ond hefyd mae yna olygfeydd pan maen nhw ar wahân, a ti'n gallu gweld y gwahaniaeth lot mwy wedyn. Ond mae un ohonyn nhw'n, ti'n bod, yn uh, mwy hyderus a eitha bossy a controlling, a mae Anna yn llai hyderus a dim bach yn nervous a

Mae'n gallu rhoi nodyn dda heb taro dy... Hyder.
...dy hyder gormod t'bod? Ie. Achos t'bo' ti fel actor ti'n ti ti 'di arfer ca'l dy dynnu o un man i'r llall dyna 'di'r pwynt t'bo' a e- elli di ddod i mewn â fe i un lliw a neith o ofyn o be' am neu' hyn be' am neu' hyn Ie ma' fe ma'n grêt t'bod? gyda syniade wahanol.
Ie dyna ti isie deu' gwir 'de?
Ie.
Mynd â chdi llefydd gwahanol a dy stretsio. A ma' fe'n gwbod y sgript yn dda iawn fi'n meddwl ma' fe 'di bod yn pen fe a Fflur am